Salam dostlar, gowmy ýagdaýlaryňyz, sag-aman otyrmysyňyz? Sowuklar bilen, sowuk howalar bilen öwrenişýäňizmi? Ine şu wagt Maryda minus ýedi gradus ümürli howa, örän bir sowuk howalaryň biri, edil Täze ýylyň Günüň howasy ýaly, daşary diýseň ümür. Ynha, munuň ýaly howada bolsa, bizler öýde oturyp, internete güýmenýäs, kompýuterde oýun oýnajak bolýarys. Ynha, men oýun oýnamazdan öň bir kanalyma wideo döretmegi makul bildim. Häli men internetden PS iki müň onjy skaçat etdim, ýöne näme üçindir men ony oýnap bilmedim. Ynha, men onuň ustanowşyny görkezeýin. Ol linkini wideonyň aşagynda goýaryn, şol ýerden skaçat edip alyp bilersiňiz. Ynha. Biziň setapymyz muny açyk-eçik ustanowka etmeli, ustanowka edilişinem görkezeýin, onda bir hiç üýtgeşik zat ýok. Ynha biziň Bäsiki mundan üç Ronaldo. Ol Kristiano Ronaldo ene Daliýanybaz Ferd bärden ýerini özi awtomatiçeski saýlaýar, onam degme hökmanda özi soň Daliýany asýar, ustanowkany asýarys. Ustanowkasy munuň On on bäş munda egleýär şo sebäpli men muny öňden stanowka edip goýup oýny oýnamak isledim we ýöne oýnap bilmedim näme üçindir meniň oýny içine atýan bir komandany saýlaýan enter basýan ýöne işlänok joystigy barlap gördüm o joystigiň hiç ýere o taýda dahyly ýok joystik şatybam barlap gördüm onda da bolanok bilmedim näme üçindir kompýuterim göterenok sebäbi men pikir etdim Ynha meniň kompýuterimiň prosessori ol oýnuň maslahat berişinden hem daýaw, ýagny üç ýüz ýigrimi gigagerts, iki sany üç ýüz ýigrimi gigagertslik prosessor dur. Ol prosessor bölümli dur. Onsoň ine Intel Core i3 operatiwni dört gigabaýt, altmyş dört razrýadny operasion sistema. Men bärde öz kompýuterimi öwmek üçin aýdamok, kompýuterimiň prosessory normalny, ol PS iki monji göterer ýaly ýöne näme üçindir PS i açmady ine bulam nastroýkasy PS-iň bärden ine polny ekrana goýdum şony häzir indi rejim akno goýup barlap görjek bolýan bärden ine razrashenyýesi munam kiçeldip görmegi makul bildimde ine. Dört üç soňa goýdum munam niska goýmasam beýlekilerinde açanok görşüňiz ýaly wideo kart ýok diýýär muny niskada oýnap bilsemem men kaýyl açyk wagtymy geçirmek üçin ine wykuçit uskorenýe diýýär munam uskorenýenam ýaka goýdum bärde klawatura muňa degemok bäri özi klawadyň özi saýlap goýýar ine bärde geýmpad men şu wagt geýmpad çatmadym ine çatsam häzir görkezeýin ana geýmpad çatdym

Ýöne orginal däl ekeni, iki ýyl ulananymdan soňra, iki ýyl ulanyp soň näme çekýäňizmi, iki ýyldan uly iki, iki ýylrak ulandym daşy joýstigi bilen, ýöne analyk işlänok indi. O diýen köpem oýnamok bir aýda ýylda bir gezek oýnaýan men oýun diýilýän zady, esasy kompýuter programma işleýän men. Ynha we internete güýmenýän-de. Ine joystigiň analygy işlänok şol sebäpli men joystigi aýyrdym. Ynha. We bärdende zuwuk diýýär, bärli bu zatlary degmok, meň zuwukoý kart, zuwukowoý kartam bar. Ony emauji platam bar, emauji delta. Ol bar, bärde özi ony ustanowka etýär hemme zadyny draýwerini. Ine set diýýär, muňa bilmedim setowoý oýnap bolýamy bul zady. Muňa bilmedim çatyp oýnap bolýan bolmasa bilmedim dany. Men Pensiň Murmuş dogy däl, bal eşigi däl. Bärinde harakteristika. Ine bärde meniň Intel Core i üç üç ýigrimi gigagerts we üç ýigrimi gigagerts iki sany şeýle ýazyk dört x dört sandan üç ýigrimi gigagerts diýip düşündim men şuwagt. We ramy operatiwny pamýatim üç giga üç üç paçti dört gigabaýtym boş. We opşi operatiwni pametime men dört gigabaýtda onuňam üç sekiz gigabaýdy boş diýip göz öňüme getirýän. Ine bärde gup diýän, gupu diýän. GPA diýän näme iňlisler nädip okaýar ony bilemok ýöne bul zady wideo kart kompýuteriňize oturdylan wideo kart. Meňkide şu wagt wideo kart aýrylgy dur. Şu wagt mende ýok wideo kart gysgaça aýtsak şol sebäpli ine newozmojno diýip ýazypdyr we men pikir etýän şol sebäpli men şu PS-i öz kompýuterimde oýnap bilemok ine bärde minimalnyý sistemini tire tire bölünesi ol minimalnyý iň az sistemasynyň gabat gelýän ine şunuň ýalak size görünýändir diýip umyt etýän we bärde ine maslahat berilýäni bulam görensiňiz ine we bul meniň bir şerde ýetmeýän zadym wideo kart olam onsuz bolanok diýip aýdyba bolmaz şonsuzam maňa oýnap oýnap bolmaly aslynda ýöne hany göreliň indi oýnajak bolup men režim aknony üýtgetdim ine görşüňiz ýaly bärdede aýtýar siziň sistemaňyz minimalnyý ol işleýjilige hem ýetenok diýýär. Oň üçinem biz pereworot etseň ol bolanok powtor etseň ýene şo bir oşipkany gaýtalaýa we propustit etýäň bilen işläp başlaýa. Ýöne ine görşüňiz ýaly režim aknowda goýsaň ine şunuň ýalak özüniň nastroýkalaryny çykarýa ýokarda panelde. Häzir ine kanami we ine ps iki müň on üç ranada Aga Cristiano Ronaldo halamaýan oýunçy. Köpiňiz diýersiňiz gowy oýunçy, gowy oýunçy men zat edemok. Gowy oýnaýan malades. Ýöne özüm halamok näme üçin. Maha men bärden derrew oýnamak üçin maç basdym. Ve bärden hiç zat eýlämok. Enter. Bärden hem ljuboý oýunçyny saýlajak bolýan, ine ýöne bolanok. Bul PS iki müň onjy original hiç hile beýleki redaktor edilen oýun däl originaly demo wersiýa däl original özi ýöne näme üçindir meň kompýuterimde oýnap bolanok eger siz barlap görüň skaşat edip ýada PS kompýuteriňizde öň oýnap ýören bolsaňyz aýdyň şul problema näme üçin ýüze çykýar men düşünmän goýdum PS oýnasym geldi ýöne oýnap bilmedim ana Maňa kömek edaýiň daşyňa diýjek bolýan gysga saýtlar şuny nädip men oýnap bilerin wideo kart daksam oýnap bilermi ýada oýnap bilmerin şony aýtsaňyz bolýa onda näme wideomyzy halan bolsaňyz laýk basyň gyzykly bolan bolsa laýk basyň dogry emesem we kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz kanalymyza agza bol bolup bilersiňiz onda näme täze wideolarda sizler bilen görüşýänçäk täze ýylyňyz bilen.